Aw, għax qed nipprova nagħmel inkjesta sewwa. Tipprova żżifna qiegħed, ja? Qed nipprova nagħmel inkjesta x'żifna żifna. Inkjesta xi, x'inke? Qed nipprova nara sewwa min seta' kissirlu rasu l-monument ta' Ħal Luqa. Għax ħa ngħidlek trid tkun twil biex tilħaq ma' dak il-biċċa. Ejwa rajt, is-saq tagħha. Aħjar. Ok, Johnny, ħallik mill-bolomen ta' ħalluqa bħalissa. Fuq iż-żifna ba'. Iż-żifna bomba Peppi sewwa. Tajjeb, eħe. Tajjeb, ma qed nitgħallimha sewwa u ħanajlek ma tantx hi tqila biex titgħallimha ta'. Le. Vera, jekk tagħmel bħal ma nagħmel jien sewwa, tiftakarhom żgur il-passi. Kif, kif, għidilna. Mela ħa nurik sewwa, tgħolli jdejk 'il fuq sewwa U tispara erbgħa fl-arja sewwa. Għax issa fetaħ is-season tal-kaċċa. U mbagħad tagħmilna hekk sewwa u naqa' boxing sewwa u tnejn bil-punn sewwa u tiftakar f'John Bundy u Jason Micallef sewwa għax bħalissa dawk hekk għaddejjin mill-boxing sewwa. U mbagħad just in case sewwa l-gamiema taħrablek terġa' tnejha tnej oħra. Ħalli żgur tniżżilha sewwa U mbagħad sewwa toqgħod tkaxkar saqajk hekk, ishom ġejn il-pulizija tgħid lli għalik meta tkun qiegħed fil-kaċċa sewwa, u jekk pereżempju jiġu l-Ministru sewwa u inti tkun kaċċatur, u jħabbatlek fuq il-bieb sewwa, u biex jgħidek u joqgħod jitnejjek bik sewwa jekk int kaċċatur, aqbiżlu t-tnejn fuq l-issunku! Vera ma tinsiex hekk. Le, le, ma tridx nippruvaw.

Allura, isma'. Tajba li. Tajba. Tajba. Mary Jane, tal-mita wkoll Mary Jane, ġej. Ġejja, ġejja. U x'tiġi Mary Jane, daj mhux se ngħidilha tiġi Mary Jane, min jaf x'kull bomba tifla ħa jkun hemm hemm, tiżfen u żżegglek hemm, daj mhux se ngħidilha tiġi l-Mary Jane. Tiddejjaq naħseb inti. Niddejjaq, niddejjaq, ejja, u ħa ngħidlek Peppi ġratli waħda dil-ġimgħa ħa ngħidlek tinkiteb. X'ġaralek? Kelli ta' tberik, ġie ta' tberik għandi. Tajjeb, hu ħaġa tajba ta' tberik. Żgur! Mela ħa ngħidlek x'ġarali sewwa, kont qiegħed fil-gallarija, Peppi, sewwa, qed inpejjep sigaretta hemm mal-Quit Relax sewwa, u f'daqqa waħda nara żewġ abbatini ġejjin sewwa. U warajhom, aqta' min kien hemm! Min kien hemm? L-Isqof. L-Isqof. L-Arċisqof trid tgħid. L-Isqof, l-Isqof, l-Isqof ta' Għawdex, Mario Grech, ġie jbirik lid-dar. U mela l-Isqof ta' Għawdex ibierek Malta. U mela dak issa mhux fuq kollox qed jindaħal ħalajlek qed jgħidu melħa. Eh, all right, kif mort imma, kif mort? Bomba ħalajlek ħalajlka s-saħħ, neh? Daħħaltu tkessaħni men, kessaħni ta' vera, daħħaltu d-dar jiena sewwa, ftaħtlu s-salott u ħriġt naqa' gallettini u ftit karawett, imbagħad tajtu dik in-naqa' grokk whisky sewwa, ħalli jħossu qetis. U mbagħad insomma, tfajtlu ftit flus fis-sasla u qabadieli insomma fuq di, ħa ngħidlek bil-laħni, fuq il-VF, Fuq l-IVF, fuq l-IVF, ħa ngħidlek kessaħni Peppi ta, kessaħni ta' veru. Imma kessħek għaliex kessħek? Hija bejnietna sewwa bejn żewġt irġiel. Tgħidlix illi inti, sewwa fuq di tal-VF, taqbel li għandhom jiffriżawlek il-bajd hu! Dak Dak mhux għal dawk il-bajd qed jitkellem u taf. Mela kellha raġun Mary Jane ħa ngħidlek! Għandi dak fuq il-bajd tat-tiġieġ qed jitkellem. Ex, tiġieġ, tiġieġ. Għax minn mindu Gonzi qed jidħol fil-ġejjen jagħmillek il-frejjeġ u jaħraqhom. Għidt li kulħadd jaqbel li jitfagħhom fil-friża l-bajd. Isma', l-aħħar darba li ġejt, di ta' Gonzi tal-kċina semmejtha wkoll. Hija kombinazzjoni kom. U int minn fejn taħseb li ċaba Joseph Muscat di tal-billboard, di li hemm b'mur hawn x'ismu Gonzi qed jaqli l-froġa mmaragħ. Sewwa, dik mhux minn għandi ċabuha. Sewwa jekk ma jridx jiġi jgħidli Joseph Muscat illi ma jarahx ix-xarabank hu! Mela, mela, mela, mela, ma jarahx. Ħa ngħidlek Peppi, ħammur l-hemm sewwa għaliex għada għandi biċċa xogħol ma' tal-Arriva, min jaf kemm deħħlin nies Il-belt tħabbat is-sifna li mort ivvinta jien ara ħammur tlaqna l-hemm. Tajjeb, tajjeb, mela naraw il-Kayboy, naraw il-Kayboy ukoll fiż-żifna għada.